Di'r enw Canu Cloch! Isabel Cloch! Iau p'un ai fastyn iddo ddo rioed. Wel, noswaith da, croeso i chi gyd i'r noson lawen flynyddol. Wel, mae gen i wledd ar eich cyfer chi fel arfer, a dwi'n siŵr y rowch hithau y gwrandawiad arferol i'r artistiaid. Ia, wel, ar wahân i'r doniau lleol, mae gen ni sêr i chdi fannu chi. Mae gen ni hypnotydd yma. Oes, oes, a'r gantores opera enwog, Miss Veronica Fronog. Ia, ia, a seren y noson, yr holl ffordd o Gaerdydd, sef Mister Hywel Gwynfryn bbc. A mae o am ddod yma i ddeud dipyn o'i jôcs wrtha ni. Ond, ond heb gyrraedd fan nhw eto. Ond heb gyrraedd fan nhw eto, felly mi smydwn ni ymlaen yn syth at yr eitem gyntaf, sef deuawd gan Meryl a Cheryl. Iach, rhowch croeso iddyn nhw. A maen nhw mynd i gannu hynna blentyn. Harwch i'n ystod.

Wel, diolch yn fawr i uh, Meryl a Cheryl. Swynol iawn, Mrs Thomas. Wel, yn anffodus, os ar run, run o'r sêr wedi cyrraedd. Felly, mi smwdwn i mlaen. Hey, Mr Grey! Dach chi isio fi roi rhyw gân i fe? Na, Glyndwr. Mis fyddwn ni rwan at anerchiad y llwyth. Tywyll! O, pip i, pip i, rhowch ei sydyn! Come on, Felly, rhowch groeso i Mister Edward Mortimer. Annwyl gyfreithlon, noson lawen!

Wel, diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. Wel, newyddion da gyfeillion, mae'r hypnotydd wedi cyrraedd. Ond, yn anffodus, mae o wedi bod yn ymarfer yn y cefn o flaen drych, A mae'r diawl gwran wedi hypnoteisio ei hun. Hei, Mister Grey! Dach chi isio fi roi go arni? Na, na, Glyndŵr, bob dim yn iawn. Mi welis i o wrthi, does na'm byd iddi. Cwbl 'dan ni isio 'di folantiar. O, chwarae teg i chi am gynnig i farw, Pikes.

Pan fydda i'n cyfri i dri, dwi isio chi ddeutha fi be da chi'n feddwl o'r Glyndŵr na, ac yn neud striptease ar y llwyfan. Er, does am angen trans i fi wneud hynny chwaith, eh? Reit, un, dau,

Wel, mis, fyddwn ni mlaen reit sydyn i'r eitem nesaf. Ydy Veronica di cyrraedd? Galwad, plîs! Rhyw ditectif i sector John Jones yma. Os o'n i'n glirio'r rhiad yma. Catch! Ti efo deud bod o'n ofn yma? Steddwch, steddwch, steddwch. O, uh, Inspector John Jones, ia? Ia. Ia, be ti isio, Howell Gwynbryn? O, do, nes di fannu John hwythau'n iawn o fanna. Yw, na, do gwneud syniad pwy oedd asti. Be ti isio? Be? Di torri lawr? Wel, dim trwsio'r pynciwr sydd yn y beic 'na! O, diolch yn fawr, diolch yn fawr! O, be dwi'n mynd i be dwi'n mynd i O, mae'n dod pan edrych sefyll na na, bas! Ew! Mae'n ôl sa byth yn gofyn! Get on!

Dewch i ddawnsio y gofalwr! Wel, dwi'n falch bod chi... Dwi'n hynod falch bod chi wedi mwynhau yn sioe bach i. Ia.

Cwmni Noson Lawen Aelwyd Bro Cernyw yn cloi'r cystadlu o Brifwyl yr Urdd am eleni. Yr arhoswch efo ni am ganlyniadau'r gystadleuaeth yna a'r rhaglen nodwedd, a hynny ar ôl yr egwyl.